Asante your excellency. Abanto baminto tiga mbaruse rikobi. God is good. Tumsifu Yesu Kristo. Namborera okoboko agere nari nkomanya onde tayobwate ndamwama. Inche ase amagenderero are nao konyora. Naende tiga mbatebie abanto baminto amaene pi. Ekero mokoigwa egasi yakorekanire nyatieko buna eward. Omonto nokora egasi, orusie omogabane ororo. Amagenderero na omogabane na omoMCA bagokora gose tari boigo? Nabo ere igo gose tari boigo? There is no way omogabane ekero achire gokora amagenderero ntagete kobasaba abanto baminto. Inche nkorabatenetie ng'a ebirenga biria bitano, ekemo kiabo nechisemi, chisemi nachio echi rero iga nabwatie. Naende botambe momaete ng'a inche nomonto ore progressive, siasa ya division tintageti. Igo kende gionsi gekoretera omonto onyatieko gose omogetutu ase abeta amagenderero, inche iga abwo nakorete ng'o kieke? Noonde. So, mbuya mono your excellency ase ogocha nyatieko igaa, naende nimaete ande nane oragende. Ekero ore bogetutu iga, eigunka. Ekero omogabana agocha bogetutu, eigunka. Abanto baminto egabana ekero egocha, akorire amagenderero, ee nabo eratoke gaki, Your Excellency, binto bionsi timbigoikerana. Lakini ebi bitaraikerana nabo bikorekebishwa. Gose bono abambe obe nkoteba abanto baminto, ebinto ngeso nabio bikorosibwa. So ase chibursary na amang'ana e chipaara, aro nimbaete ng'a ebinto biabeire boronge. Timaete gose inche nkorora bobe, ngobe nkorora gose mbuya? Gekorera ebinto ndoche mboronge bire. Bono ase engencho chingaki chire chinke ng'anchire ribaga eri mborie iga, naigwe mokoborigwa kare, Omogabana Simbarati naki mogomotebia? Bono mwaki mwakwana, naki mwakwana borente, ekitanga eke barente gocha automatic, Omogabana Simbarati naki mogomotebia? Moigetie enkoro boronge? Amaene kabisa. Kesho ya abana ba grade ten mwanyore chicheki chiaino abana bakore ki? Basome. Ntomanyete ng'a tari bonsi bakonyora okonyora koreng'aine oborimo gose amaene. Mbarabwo babwate okonyora okore ogoke. Omogabana Paul Simbarati agateba ng'a yaya, abanto baminto babwate okonyora gotari konge kore okweng'e iga, bakonywe, ekiagera nari ninyo enyanse mbe ya nyomba ende erakore ki? Eraabe. Igo ogosemeria kwaye nkori ng'a ebesa eye nabana baria mogotwa koyenyora kamoranche. Soma ne chinguru, soma motari korosa. Twensi bato totenenine iga iga bosio bwaino, nabo twakeretwe obotaka bong'ana iga. Tware gokonywa, tware gosiira, bono twachiire twabeire abanto. Gavana agoteba ng'a onyokonyora ebesa eye, onye montegete abaibori na abana, kamoranche, tiga ebe ebesa y'engencho, naende abana basome, erinde obogima bore bosio bachie koba bekonyire na gokonya baria barachiche ekero twarure ense eye iga. Tekoba boigo? Abana ba Yeso. Gavana o gatato, chipara tomanyete ng'a nchirarosigwa aa, mogwancha ng'a chipara iche chirosigwe iga? Bono iga, etokare ase ako konya masibi nyaribari masaba, tokorua aro toche masimba, bwango iga egwiki egocha, ngocha tore iga aiga nyakore. Ntomanyete ng'a chikura negesangio, oborimo gose amaene? Ntomanyete ng'a natoba abange intwe twekana togokora ki? Tokonyara. Igo toigente ng'a igo igo togokoa botwanetie, angio toe bong'ana ng'aki? Goichire. Eyi nero siasa y'amasikani, siasa y'amagenderero. Buna bono enda y'enchogu, Nyasae akabakonya, akagamba emiaka ikomi. Mogoteba, Amina. Nenyomba nere ere ya moina nere egamba erenga ikomi. Obwo nabwo ogosera. Naende baagaachete kianda gia ikomi. So egento kera odiiji okobanyugwete eprogramu eye. Inche nkorokwa Eric Miyenda, ninche omowaziri bw'echisemi aa ecounty ya Kisii. Amang'ana naeresire buna togochia gokora rituko ria rero nabo togokora igo. Echeki eye okoegwa rituko ria rero Courtesy y'omogabana oino naende oito twensi mwaye twanchete okorokwa Gavana Paul Simba Arati. Ebasari eye eyachagete nesiringi chilifu irenga isato yaikire chilifu irenga isano, eyachagete nechimilioni isato egacha chimilioni isano bono yaikire chimilioni irenga isano na ibere kera eward. Aye namang'ana amabe gose amaya? Amaya. Iga abanto baminto egontaete goteba iga. Echaki eye ekero okoegwa totinyia erieta korwa magega. Oyekora kabisa tintagete gokwana kende.
Aiga etori gose na kiama omura bwonyonka maata aria. Ntuguete onya kwebugia are mara na obogabana atagete. Ntu ntotageti bogabana? Ntotagete obogabana? Omobaso tagora akora ikomi? Sodiiji aiga ase toikerete oo, mosigwe na wasiwasi.

Echi chira chire gochiga chipara twaremire, getoganyete ewiki ende iga nkagete gochia ewikendi, bache babeke omoromo, totindache eye iga, toite buya chisukuru chiaito, abana banyorire ebasari. Ekero abana banyorire ebasari, chinyagitari mbuya chire, gaki naende kende nkere totagete? Gaki ntogotebia simba arati ng'a genda aye timoka ganya chikure chiao etebe? Gose bono gaki? So your excellency.

Seneta. Gavana okorera egasi engiya. Abanto abange bakomorwania okoba are omwana bw'omotaka. Abanto ebagoteba ng'aki omwana bw'omotaka agocha gotogambera Kisii County yaito. Nkarigia obogambi okorwa buna Paul Simba Arati Gavana, ngaisara asa nere, nkamosaba okwabera. Amang'ana aya tweritwe bobe tutu propaganda aro mang'ana mane twachagete propaganda pi. Nkamotebia propaganda eyio nonye narenge egento ogochaka rich bono nigo ogokania arenge motebie rich bono karatiga are lakini yaikire ase okorora egasi omonto akorire. Tiga twatara nekeene. A. Ntobwati abana chinyaroka? Ee. Ekero tobwate abana chinyaroka, ntogani babe abaibori batarakore esukuru? Yaya. Amotagete babe abaibori batarakore esukuru? Yaya. Ntogotebia abasacha ng'a barende abana baria barakore esukuru? Ee. Noria ogotema koa omwana bw'esukuru omorito tomokorere ki? Amenyeche. Akanyareria abang'ina, bagaaka mbari gokwana egento ki'ogokumia. Abagaaka gati mwateba, Abanyarari, abana chinyaroka baegwe ribaga, buna omogabana abaire ebasari, basome, bakore chisukuru, bache koba abagwasi. Inki togotebera ng'a gabana aegwe two term? It's because ebinto ebi nakwanire bionsi, na mono, siasa y'amasikani, siasa y'ama- y'esiko, siasa y'eng'ania njema.